Hngilhte tu kha fiangfai dawh in van chim khawh ka van i zuam lai i a pakhatnak ah Baibal caan a rel tikah hin aa Thiang Thlarau bawmhnak tel lo cun i fian hi a har ngai. Thlacamnak le tel lo le khi Pathian bawmhnak tel lo ahcun khi zeidah ai can lai ti si ahcun aa kanmah cacawn bantuk hin atu zong Baibal siangkai mi tampi kan um i Baibal ca, history le Baibal ca kong le a Greek le Hebrew kan thiam ngai nain tein thlacamnak le devotion a ngei lomi nun ahcun zeidah a si ti cun thawngṭha chim tikah hin hmual lungawh a ngei lo. I mah nih a langhtermi cu thla- Baibal carel sawsawh lawng hin a ngah lo ti hi a pakhatnak a langhtermi a si. Cu bantukin Baibal carel loin thlacam lawng na tuah na ti si ahcun kanmah Laimi tampi kan tlaunak hi thlacamnak in ai thawk. Thlacamnak bakin ai thawk. Thlacam an i thawk i thlacam thlacamnak bakin tlau hram ai thawkmi Laimi kan si. A ruang cu Bible ca nih thlacamnak kong a kan cawnpiak ning le Bible ca nih thla kan cam tikah Pathian he kan i pehtlaih ning kha fiang tein kan theih lo caah a si. Cu tikah Bible ca fiang tein na rel lo, Bible ca rel lo buin thla na cam si ahcun tlau a fawi taktak ti zong kha hika ah hin a pahnihnak a van chim ka duh. A pathumnak a thangṭhat. Atu thangthat kan timi khi zeidah a si ticun hla kan va sak sawsawhmi khi thangthat kan ti nain zapi nih hla kan sak mi khi thangthat ti si lo. A ruang cu thang na thangthat khawh nakhnga ding caah in a ruang um peng hau. A fawinak cu Pathian na thangthat duh si ahcun Pathian a thatnak le Pathian nih na cungah thil tha a tuahnak nai fian ta Thangṭhat taktak ti si lo. A ruang cu minung pakhat le pakhat kan i thangṭhat zong ahhin tahchunhnak ah hika ah kan founder kha ah hi bantuk in meeting na kan host piak caah kan i lawm kan ti makha thangṭhat cu a si. I thangṭhatnak cu zei ruang dah kan thangṭhat ti si ahcun thil ṭha a tuahmi kan hmuh caah a si. Cucaah Pathian na thangṭhat khawh nakhnga ding caah hin Pathian bia na rel lo le thla na cam lo ahcun thangṭhat nun taktak hin a ngei kho lo. Cucaah cun hi thil pathum hi hi ai ngerhmi si ṭhen awk a ṭha lo taktakmi an si. Cucaah Bible ca na rel lo ahcun thla na cam na thang na thangṭhat tikah hin a hmaan ning thangṭhat le a hmaan ning thla na cam kho lo. Cun thangṭhatnak le Bible ca lawng na rel si ahcun na thlarau kha khi a tlamtling lo ngaimi khi a lo lai. Khi na nunnak ah na feel kho lo, Thiang Thlarau bawmhnak na ngeih lo cu na feel kho lo. Cucaah hi pathum hi ṭhan awk a ṭha lomi a si. Cu lawng cu lawng mah cu lawng Bible ca le thlacam lawng a si ṭhan si ahcun Bible ca hi Pathian ṭhatnak vialte lengluang na rel i thangṭhat nun na ngeih lo ah khan cun khakha khamhnak na co taktak maw timi kha biahalnak a chuak ṭhan kho ding kha si. Cucaah hi thil pathum hi ṭhen awk a ṭha lomi, a kalṭimi pathum an si ti kha a tawifiannak tein van chim ka duhmi a si.